א גוטן אווענט, שלום עליכם, און קומסט אריין נאכאמאל צו די הייליגע שיעור פון די הלכות תפילה, אויסער מ'איז אין די ענגלישע תפילה עווערנעס שיעור, ס'איז א אידיש ווערזשאן דאס איז יעצט די דריטע שיעור ברוך השם שוין, מ'האט שוין אנגעהויבן דאס שוין לעצטע וואך, און שלום עליכם פאר די נייע אנגעקומענע, און אייבערשטער זאל העלפן אז זיך אויסוועלן לערנען פון די שיעור, זאל זיי קענען אפהיטען מיין השם צו קענען לערנען הלכות טבילה אזוי ווי עס דארף צו זיין, אוואדע איך וויל איך וויל וויסען דעם קאמען נאמען אין די שיעור וואס מען קען אביסעל קריטיקירען אביסעל וואס איז גוט וואס איז נישט גוט, און זא לאמיך וויסען. פאר פריוואטערהייט ענד האמער אייך אויף לערנען נאכאמאל צוויי סעיפים אין שולחן ערוך וואס רבי היכס פילה האט אים יעצט געהאלטן היינט ביינאכט און און האלט יעצט היינט ביינאכט סימן ב' סעיף ג' אזוי איז עס און דא איז מו א מנשיער. כסף שטייט אין פסוק אין קהלת פרק ד' פסוק יט זיין שמור רגלך כאשר תלך אל בית אלוקים וואש דיין פיס ווען דו גייסט צום הויז פון די אייבערשטער דורש רבי זיי זיך אויב וואך און חכמים זאל זיי האבן געדארשענט די פסוק אז אז מ'זאל צוגרייטן איינס אויפן צו דאווענען ס'איז שטייט מ'האט געהאט שוין גערעדט אין א אנדערע שיעור אין ברכות דף כ ג עמוד א' די רגע חו היינו נקובים שעצה רגליים און ס'איז געדארשענט אז אז דיין פיס מיינט עס די די עפענונגען וואס איז אינצווישן די פיס, דאס מיינט עס אז די פסוק לערנט עס אויס ווען מען גייט ווען מען גייט צו די הויז פון אייבערשטער דאס מיינט די שול, צו דאווענען איין מען מוז זיך באטשען זיך זיך מיט ריספעקט דארף מען טון זיינע צרכים פארן דאווענען וכן דעריבער צריך לבדוק את עצמו קודם תפילה, איינמאל מ'איז בודק זיין זיך זיך פארן גיין דאווענען, און איינער צריך לעשות את צרכיו, צו זען טאמער ער דארף אדער דארף נישט גיין צו זיין צרכים פארן דאווענען. ואם רגש בעצמו וקצת הרגשה לצרכיו, טאמער ער פיהלט אביסל אפילו אז ער מוז גיין מיט סקיסע, אסור לו להתפלל, ס'איז אסור פאר אים צו דאווענען בעת ער גייט, ואפילו בדברי תורה אסור, און אפילו ס'איז אסור צו לערנען תורה ווען איינער דאווענט מיט סקיסע. כל זמן שיגפי משיקץ ווילאנג אז זיין גוף איז איז משוקץ אין א משוקצדיגע אופן, עד שינק את עצמו ביז ער קען זיך אויסקלינען ביי גיין אין סקוטער און טון וואס ער דארף טון, שטייט אין די אין די חב ד אין די פוט נאוטס דא אונטען אז דבר רגלך וואס מיינט וואס מיינט דיין פיס רגלך סאו ס'שטייט זעהסט די ווארט רגלך יא סאו לאמיך זאגן קודם כל איך בין א אדלעטיק ספעשעליסט און איך לערן אויס קינדער וויאזוי צו לייען ווי א מענטש. עס איז זייער וויכטיג צו וויסן ווי צו ליינען, און די אייבערשטער זאל העלפן מיר צו לערנען מער דערפון, די וויכטיגקייט פון זאגן יעדע ווארט מילה במילה ווי א מענטש, נישט אפפוצן און דאווענען, דאס איז אויך זייער וויכטיג, אבער דאס איז נישט די טאפיק וואס מען לערנט יעצט, אבער אנשטאטס דעם, דבר רגל חו, יא, מיט א יוד, ס'איז נארמאל. מגן את רגליך, דיין פיס, דאס מיינט אז דאס מיינט אז אז דאס ביסט דרשן אז זיי ווארטן אז רגליך מוז זיין רגליך די איד, אויך דאס שטייט אויך אז זיי עס איז אסור אסור זאגן זאגן עני ברכה בכלל פון די שמע זאגן אויכעט, דער מעיין דארף דאס כיסא, דאס מיינט דער מעיין דארף טאקע דאס כיסא גיין. יא, זאל גיין מיט סקיצע, פאר ער גייט דאווענען, מוז גיין מיטן דאווענען, זאל גיין טאקע מיטן דאווענען, נאר נעמען זיין טייערסטן תפילין, און גיין מיט סקיצע, ווייל ס'איז אסור, כפי דעם שברירה, סימן צדיק ב' סי' ו', אז מ'טאר נישט גיין, אז מ'טאר נישט גיין, אז מ'טאר נישט. אין דברי תורה אפילו שמע אויך אויך נישט זאגן שמע בכלל אויך נישט. און די לעצטע זאך איז אויך אז כ'האב יעצט גערעדט אז איינער וואס גייט נישט אין סקו וואס גייט נישט אין ביזקעט ער האלט זיך צוריק איז א איסור בל תשחק צו. ווייל באלד אין אפאר מינוט וועט מען טאקע ארויסזען ווער הייסט עס בל תשחק בל תשחק צו. טאמער ס'איז טאמער ער דארף קען מען טאקע אויסהאלטען צוויי און זיבעציק מינוט אדער נישט? דאס איז די שאלה וואס מען וועט רעדן יעצט וועגן דעם. לאמיר גיין ווייטער דא. בדיעבד, יעצט וועל איך רעדן בדיעבד דא. לכאורה נאכאמאל, לכאורה טאר מען נישט דאווענען, מען טאר נישט זאגן שמע פאר עס איז געגאנגען קיסר. בדיעבד

כ ו די משנה ברורה, סימן צדיק ב', סעיף ד', די שיעור ערך פרסה, פון די פון די מאס וואס קומט איינס צו באקען א פרסה, וואס איז א פרסה? צווישן צוויי, צוויי און א פערטל ביז צוויי, צוויי

מ'מוז מ'מוז עקטשעלי וואקען די יענע דיסטענס אן צו אן צו גיין מסכסא. דאס איז א שיעור פרסה. וואס מיינט עס? שעה וחומש. וואס איז א שעה און א פיפט און א פיפטל. דאס הייסט דאס הייסט צוויי זיבעציג מינוט. טאמער איינער קען דאס טון טאקע צו וואס איז תפילה? זיין תפילה איז טאקע גוט. ואם לאו טאמער נישט. און פון בדיעבד איז מתפלל, אפילו איז געווען בדיעבד ער קען דאווען, צו וואס האט תועבה, זיין דאווען איז עס הייסט תועבה, עס איז נישט שיין, סאו כ'לאז זיך התפללן, ער מוז נאכאמאל דאווענען, דאס מיינט וואס מיינט מוז נאכאמאל דאווענען? נאר שמונה עשרה מוז ער דארף ער זאגן נאר, האט מען איינגעזאגט שמע און אנדערע ברכות ווען ער איז געווען אין די מצב. אפילו ס'האט מיט האר נישט נישט צו טון, דארף נישט איבער נאך נישט נאכאמאל איבער זאגען שמע אדער ברכות, נאר איבער זאגען שמונה עשרה כפי דעם משנה ברורה, סימן צדיק ב' סי' ו'. ויש אומרים, און טייל זאגען דאס, שיכול לאמת עצמו, טאמער אפילו איינער קען טאקע יא זיך צו צוריק האלטען די שיר פרסה אפילו קיין חילו אויב ביטער איז פאלו אפילו איר מעגט דאווענען אן קיין חילו ווייל נישט לסמוך על זה ער איז דא טייל וואס גייען סומך זיין אין די שיטה אין אין בענין אין אזא ענין שבעוד שיפולו יעבוד זמן תפילה אין די צייט ווי געדארפט זיך געבן סקיסע די זמן תפילה שוין שוין דאך גאנגען מיר נישט מיסע פארט פארנען פון דעם ווייל עס קאמאן ס'איז מיר כסף ציפט עס זיין וואס מיינט דאס טאקע סא ווער סא טאמ וואס שטייט דא טאקע אז דאס איז נאר אויף די פאל ווען איינער וועט וואס איז וויל אנקומען זמן תפילה אבער קיינער זאל נישט סומך זיין אין די שיטה צו קענען אין ארדער צו קענען דאווענען מיט א מנין, סאו דאס מיינט עס טאר מען איינער טאר מען איינער מיינט טאר מען איינער מיינט אז ער נישט קען אז ער נישט קען טאקע דאווענען מיט א מנין שטייט אין די נעקסטע סעיף גראדע זאל בעסער נישט דאווענען דאווען מיט א מנין בעסער גיין אין א סקיסע ווי אלץ דאווענען אין א

טאר מען איינער זיכער וואס נישט קען פסח עסן למשל איינער וואס איז קראנק חס ושלום, אבער איינער וואס איז נישט וואס איז נישט בריא אז ער קען אפשטופען אויב זאגן שמע שמע עשרה וועגן ער מורא'דיג ער גייט טון ער גייט מאכן מפיח די טאקע, סאו וואס זאל ער טון טאקע? עד שגמר קריאת שמע תפילה ביז ער ענדיג ליינען שמע אין שמונה עשרה מוטב שיעבוד זמן קריאת שמע תפילה איז בעסער צו לאזן צו לאזן די זמן תפילה דורך גיין ווי חס ושלום טוהן א נפיח מיט נדן ממש עס פארבלע גיפט די ממש ווי איידער צו צו דאווענען וואס איז נישט קיין גיפט גיט נאר גיפט נאר קי און מיש און זאגט אויך אז צום סוף האט עס מיין אז סיי אז איינער זאל נישט זאגן שמע און נישט דאווענען שמונה עשרה צוזאמען מיט אים אין יענער צייט, וואס וואלט איר טאקע? ער זאל דאווענען שמע עת אין די ריכטיגע צייט, אן אפילו אנטוהן תפילין, דאס מיינט דאס מיינט זאגן שמע פאר פאר אנטוהן תפילין טאקע, אפילו איך בין זייער זייער זיכער ער וועט חדש האבן צו יענע פיך אין יענע צייט, און לאזן די צייט פון שמע פון שחרית דורכגיין אן אן דאווענען משמעת ווי א מענטש. די אומה וואס מיינט תפילה אן עס אי, ווען זיי מיינען תפילה קומט עס דאך אפשר איז אטאקע אן עס. משמ א קען מען עס נאך פאלעוו משמ רעדן א אנדערע צייט וועגן דעם. ווי מיר ווייל לוי די טעמע איז עס קומט אויס צו אים שכ ל אמר את עצמו ער קען טאקע זיך צוריק האלטען. די טירן עפן איך בשעת קריאת שמע, ווען ער בעט זיין צו בעטן שמע, און איך תפילין, זאל טאקע אנטון תפילין, און ביי א ברכה ביי עמוס און ביי אהבה קריאת שמע, צווישן די ווערטער אויף א ברכה ביי עמוס און ביי אהבה שמע, מברך עליהם און זאגן די ברכה און ענטפערן די תפילין דעמאלטס, און זיין גוט אזוי, סאו די מעשה, הלכה למעשה איז בעסער צו צו צו צו דאווענען ווי א מענטש א גוף נקי טאר מען איין קינד נישט דאווענען מיט א גוף נקי איז בעסער אפילו צו קומט אויס אז ער גייט ער גייט פארפאסן זמן תפילה זאל בעסער פארפאסן זמן תפילה ווי ער נישט דאווענט איידער דעם דאווענען נישט מיט א גוף נקי. בעז ה נעקסטע וואך וועלן מיר ווייטער וועגן דעם ענין בעז השם. יעצט, ווען ס'איז געווען די היינטיגע שיעור, כסטאזש אויף אידיש, די אויף די תפילה, אויף די תפילה מיט מינינג, פון ר' משה טויב ליבוביץ, צו ווען איינער קען מיך אפשר לאזן מיך וויסן, טאמער ס'איז דא א אידישע ספר, וואס רעדט אפילו וועגן דעם, זאל מיך לאזן וויסן, כ'לערן די ספר שטאטס דעם אין די אידיש שיעור, איך בין בעסער אין די ענגלישע ביזדערווייל, און אפשר אויך אין אידישע אויכעט, צייטוויליג. ס'דא אסאך מענטשען טאקע וואס וואס טאקע האבען האבען סאך קשיות, ס'איז זייער קאמען קוועסטשענס, יא, אסאך מענטשען האבען האבען סאך קשיות וועגען דאווענען, פארוואס זאל איך דאווענען טאקע? וואס איז דער ציל פון דאווענען? דריי מאל א טאג? ס'איז א ממש א לחץ, וואס דארף איך עס טוהן טאקע? פארוואס האט דער אייבערשטער דארף דארף מען דאווענען? ווער בין איך צו דאווענען צו דער אייבערשטער? נאך וועל איך אים אפילו ענטפערן? די יענע מיני קשיות ווייזן מענטשן זיי זאלן נישט נעמען דאווענען ווי א מענטש סיריעסלי, ענד דאס איז וואס איז די רעזאלט פון דעם איז, מען רעדט מיטן דאווענען. סאו מיט אים איינער שטייט נישט וואס מען זאגט וואס מען רעדט וואס מען זאגט ווען דאווענען מ'האט נישט קיין שום קאנעקשאן וואס מען זאגט די גמרא מסכת ברכות דף לב ב סימן ב רעכנט תפילה אז איינע פון די זאכן סאו מען דארף ממש זיך חיזוק, מען מוז מאכן זיכער צו שטארקען זיך, אסאך פון אונז טרעפן נישט אז תפילה איז אזוי אזוי גוט, זיי ווילן נישט בלייבן אין שול ממש א מינוט צוויי מער ווי מען דארף צו זיין, ר' לאפאיא זצל האט געזאגט אז איינער וואס נישט געפעלט נישט די זיסקייט אין זיין תפילה, נישט קיים נישט דאווענען זיין לעבן אזוי. איבער די די גאנצע אונזער לייף טיים אונזער גאנצע לעבן אונז אונז שפענדען צענדליגער טויזענט שעה אין דאווענען און און חלק צו תפילה אונז אונז שפענדען אזויפיל צייט אנגרייטען און רעדן וועגען עסען אבער זוי ווייניג צייט עסען עס טאקע זאל מען זאל ספענדען מער צייט טראכטען וועגען דאווענען וואס ער נעמט ארויס א שעה'ן פון די טאג זייער צו פאוקעסען זוי פיל אויף וואס מען עסט טאקע זאל מאכען זיכער מען זאל נישט וועיסטען צייט. זאָל מיר דרייען די דרייען די פּעידזשעס, די פּעידזשעס ווען מען זיך אָנגעבן ווען מען דאַווען. אויך די די וועג ווי מען דאַווענט האָט אַן עפעקט אויך אויף אונזערע קינדער, ווייל זיי וואַטשען אונז און זיי גייען פאַלאָוּ אונזער וואָס אונז טוען, דאַרף אונז נעמען נישט דאַווענען אַזוי סיריעס און רעדן אין שול און קומען שפּעט, די קינדער גייען טון די זעלבע זאַך וואָס איז ממש אַ גרויסע נעבעך, כ'האב אמאל געזען מעשה שהיה, עלטערן האבן געזאגט די קינדער, נו, ווי גיי איר פאנג אן דאווענען און כ'קום נאך אין אפאר מינוט, וואס טוען זיי? נאר א ציגערעטל אין די וואכן, אדער ווען ס'איז שבת יום טוב נעמען א קאווע, מען שמועסט זיך אויס, מען טוט אנדערע פופקעס, מען מאכט קופקעס און אזוי ווייטער, זאגט דער איש ספר דא טאקע אז עס איז נישט ריכטיג, ווייל די קינד מוז דיין קינד זען וויאזוי דו דאווענסט, און דו ווילסט און דו ווילסט דיין זון צו דאווענען ווי א מענטש, דו אליינס דארפסט זיין ס'איז קאלד לידינג ביי עקזעמפל, דארפסט לערנען אויסלערנען די קינד וויאזוי צו דאווענען ווי א מענטש. די אנדערע זאך איז א לאנגע דאווענען, דאס איז אויך נוגע ספעשעלי שבת יום טוב, אסאך מענטשן האבן אזא שווערע צד נעבעך, בלייבן אין שול אפילו אפילו אז דאווענען איז זייער לאנג. לאמיך זאגן א זאך, סתם דו ביסט געגאנגען צו א צו א גרויסע אסיפה, יא, ווען ווען דיין רבי אדער רבנים, וואס זענען גוטע וואויל וואס זיי זאגען טאקע או להבדיל אויף אויף דו אויף אויף אויף אויף אויף דולערס טאר מען איינער טאר מען גייט צו א געים יא מענטש וואס גייט וואס גייען צו געימס ענד זיי גייען זיי זעצן זיך אראפ זיי ווילן נישט פארפאסן קיין שום זאך פון די געים בכלל וואס וואס וואס טוט זיך אין סטעדיומס זאל סקרין זיי בארואגן. אזוי אונז פארפאסן גארנישט פון די צייט. ער האט דאס אזוי ליב צו זען די געים אז ער וויל נישט קומען שפעט צו די געים אדער ארויסגיין פריער. יעדע סעקונדע רעכנט. און דאס איז זיין עטיטוד ווען מ'קומט צו דאווענען אויכעט. איינער וואס דאווענט זאל נישט זאל נישט אפילו אנווינטשען אז ער דארף זיך ארויס גיין ארויספוצען פון דא, ביסיידס די חילוק צווישען איינער וואס דאווענט שנעל ווס איינער וואס דאווענט ווי א מענטש איז צוויי מינוט, איך האב עס אליין געטעסטעד אליינס, וואלדיגע מנוסה, עס געט א ספעשעל באשערעוולע ציון, אייבישטער מעט שוין ווערן א אנדערע טאג וועגען דעם טאקע. אזוי א מאך א משל יעצט אדער א מעשה, א מענטש האט געהאט וויזיטערן א סאטמאר קאמיוניטי, געגאנגען צו זיין הויז אויך אין שול, יעדער וואס איז געווען דארטען האבן ממש געפלאפערט און געשמועסט גאנץ דאווענען, דער מאן, די מענטשן זענען געווען אויסער זיך, יארן שפעטער איז געווען נאכאמאל א געסט אין די זעלבע פלאץ, ער האט געדענקט די לעצטע מאל ווען ער איז געקומען צו די פלאץ טאקע ביי די שול, ער האט נישט געוואלט דאווענען דארט, פארוואס? ס'איז געווען אזוי מיאוס, אבער די מאל די זוהן קומט צו די שול איז געווען אינגאנצן שטיל בכלל, ממש שטיל, וואס איז געשעהן? האט די האט די געפרעגט די האוסט נאכן דאווענען, דלית מאכל דא געווען, מען האט ממש געשמועסט, ס'איז געווען אויס די רב האט נישט געהאט קיין קאנטראל, די געבעלע האבן נישט געהאט קיין קאנטראל בכלל גארנישט, יעצט איז ממש פארקערט, ממש ברוך השם, וואס האט די האוסט געזאגט טאקע? אז אפאר יאר פארדעם אסאך פון די מוניציפאלער האבן געוואלט בויען א שיינע א שיינע פלאץ וואס איז ווערד צען מיליאן דאלער און און פארשאפט און הייערן א נייער א נייער רב, און זיי האבן אנגעזען אז זיי האבן געוואלט ספענדן אזויפיל געלט אויף א נייע שול אן וויסן עפעס וועגן וועגן דאווענען, זיי האבן געפרעגט די רב וואס זיי האבן געהייערט צו געבן שיעורים אויף די עיקרים פון דאווענען. און מען האט געטון אז מען האט געבויט אסאך אסאך צייט און מען האט דעסיידעט זיך דעם אז ווער ס'וויל זיין א מעמבער אין די שול מוז שרייבען מען טאר נישט רעדן ביים דאווענען ס'איז שוין שפעט כ'וועל סטאפען דאס פאר יעצט נאך אביסעל מען שוין כ'וועל געבען צו די אנדערע שיעור בעזהשם ב סוף וואך און גוטע נאכט.